Bu gün piramidaçylar barada durup geçesim gelýä. Salam millet, meni geçen ýylyň ahyrynda Plan piramidaçylar gel gürleşeli diýip çagyrdylar sebäbi olar bir sözde näme etýändiklerini aýdyp bilenoklar. Başlangyç gep şundan başlaýar, bir çuwda derman tapylanmyşyn eýleň beýleň hemme kişä gerekmişin, aý garaz ondan soň girip gidýär ýaňky piramida bölegine. Elli dollar töläp diýýär giräň sistema. Ondan her aýda on dollar töleýäň diýýär. Indi aýdaly siz şul kolajuk aşakdanam iki sany adam tapsaňyz, şo taý diýen piramida söz başlanýar. Eýle gitmeliler düzülip. Aşakda iki sany adam tapsaňyz, olaram on dollar töleýänçe başda elli dollar töledi. Bilen ýigrimi bäş sende size gelýär diýýär hersinden. Ondan olaram iki-ikiden tapsa hersinden ýigrimi bäş sen şeýdip şeýdip gelip durýar diýýär. Eger tapyp bilmeseň, gapdalynda seň bilen deň gelen biriniň kiň puly bar ýa-da barýar diýýär. Juda şu durmuşda boş bolsaň hiç kim tapmasaň gyradakyňkam gelýämişde garaz. Sen hem pikir etmeli ha her aý 10 dollar, ýylda 120 dollar aý at ýatyk galan atyk gal. Hersinden tapylar laýt özüm ýaly gloh diýip girmelimiň däre. Onuň şu sistema şeýle 1 2 4 gitse hasaplap gördüm. 40 näme basgançak gidende hersinden 25 sent gitýär ýokarka. Onuň 40 gezek şeýle basgançak gidende Kyrkynjy adamyň puly ýokaryk ýetenogam, ýöne oňa ýetinçä adamzat gutarýar. Ýani adamyň hemmesi şo piramida girmeli bolýar. Sen hasaplap göremde ýigrimi birinji basgançakda eýýäm milliona ýetýän eken. Ýani bir, iki, dört, sekiz, on alty, otuz iki şeýle milliona ýetýän eken. A hiç kimem soramady şonda galan pullar nirä gidýär. Olar diýýär, aý saý ol bul size kabinet açýas, tudym-sudym zähmet etýärler-de garaz O zähmedem neme ýaly göräýiň, meselem, ogry o öýüňize girmek üçin fanar, ol, bul dyrmaşýar welin, neýwsiň alma gür-gür zähmet etdi diýemzog-a. Ogrymy ogry. Olaram piramidami piramida. Garadandan hiç kimem şo taýda garry-gurty adamlar o serýozny otyrlar beh diýip menden sorag beräýin, ho, çyksam bolýam diýip gitdim. Yzymdanam jaň edýär. Aý sen oglum diýýär, özem garraýar. Sen oglum diýýär, baýasyň gelnok, menem diýýär piramida diýdim, olam ýok diýýär. Bu çlenstwo diýýär. Olar nämeden tutjak bolýar? Amazona-da tölenýär diýýär, bize-de tölenýär diýýär. Amazon tölenýär, ýöne o taýda Amazon Prime-a dostawka mugt bolýar. Garaz, şu taýda 25 sent alyp, Dokuz nokat ýetmiş bäş dollaryň nirä gidýänini hiç kim aýdanok. Sistema näçe iri girseňiz, şonça köp gazanýarmyşyňyz. Girmersiňiz diýip umyt edýän, düşündirip bilendir belki. Şular ýalak zatlara, bir sözde düşündirilmeýän bizneslara ynanmajak boluň, piramidadygyny olar boýun almaýar. Siz ýöne akyllyrak boluň, piramidasyz galyň. Sagboluň. Geliň bir pursatlygam bolsa şo piramida tutuş Türkmenistan gatnaşýar diýip göz öňüne getireliň. Maňa geçenki wideodan soň ýazypdyrlar hemme kişi sokulanok gazanýanlar amma diýip. Meň häzirki berjek sifrlamda gazanýanlar näçe gazanýar, sokulanlar näçe sokulýar hemme zady görkezjek. Ýöne meniň görkezjek zadym anyk hereket däl sebäbi bir adam ýüz sany adam ýene tapyp bilýär biri birjigini tapyp soň çykybam bilýär şoň üçin men bir adam iki sanyny tapýar diýip göz öňüne getirjek we sekiz million üç ýüz segsen sekiz müň alty ýüz sekiz adam gatnaşýar diýip alalyň Primerno biziň ilat sanymyza deň. Bir adam ikini tapýan üçin hemişe adam sany iki esse artyk gidýär. Ýagny şeýle aýtsam, dört million ýüz togsan dört müň üç ýüz dört adam hiç zat gazananoklar sebäbi olar iň soňunda girdiler. Olaryň deň ýarsy iki million togsan ýedi müň ýüz elli iki adam elli sentden gazanýar, bir million kyrk sekiz müň bäş ýüz ýetmiş alty adam bir dollardan gazanýar, bäş ýüz ýigrimi dört müň iki ýüz segsen sekiz adam iki dollardan gazanýar. Iki ýüz altmyş iki müň ýüz kyrk dört adam dört dollardan gazanýar, ýüz otuz bir müň ýetmiş iki adam sekiz dollardan, altmyş bäş müň bäş ýüz otuz alty adam on alty dollar, otuz iki müň ýedi ýüz altmyş sekiz otuz iki dollardan, on alty müň üç ýüz segsen dört adam altmyş dört dollardan, sekiz müň bir ýüz togsan iki adam ýüz ýigrimi sekiz dollardan, dört müň togsan alty adam iki ýüz elli alty dollardan, iki müň kyrk sekiz adam bäş ýüz on iki dollardan, müň ýigrimi dört adam müň ýigrimi dört dollardan deňleşdi. Bäş ýüz on iki adam iki müň kyrk sekiz dollardan, iki ýüz elli alty adam dört müň togsan alty dollardan, ýüz ýigrimi sekiz adam sekiz müň bir ýüz togsan iki dollardan, altmyş dört adam on alty müň üç ýüz segsen dört dollardan, otuz iki adam otuz iki müň ýedi ýüz altmyş sekiz müň dollardan, On alty adam altmyş bäş müň bäş ýüz otuz alty dollardan, sekiz adam ýüz otuz bir müň ýetmiş iki dollardan, dört adam iki ýüz altmyş iki müň ýüz kyrk dört dollardan, iki adam bäş ýüz ýigrimi dört müň iki ýüz segsen sekiz dollardan, birje adam bolsa bir million kyrk sekiz müň bäş ýüz ýetmiş alty dollardan gazanýar. A puluň howa gitýän bölegini hasaplamazda, şol sekiz millionyň her aý töleýän on dollarynyň Üçde bire paýlanylýar, üçde ikisem uçup gidýär. Jemi az-köp diýmän hemme adamlaryň gazanýan puluny hasaplamyzda ýigrimi üç million dollar gowrak bolýar. Howa gitýän bölegi bolsa altmyş million dollar gowrak bolýar. Özüňiz tapawudy göräýiň. Wiý, ýatdan çykmakada aýdaýyn, her bir adam girende elli dollar töledi. Onam hasaplamyzda dört ýüz ýigrimi million dollar gowrak bolýar. Şonuň üçin piramida piramidadyr, sifrlar hiç haçan allanok.
Premium klas maşynlar. Eger-de adam öz maşynynyň brendini däl-de, şo brendiň markasyny aýdýan bolsa, diýmek ol maşynyny nägile ýa-da öz maşynyny top maşyn diýip hasaplanok. Diýip, Toyota-nyň inženerleri bir gün pikir edýärler. Düşündirýän, eger-de bir adam Rolls-Royce sürýän bolsa, oňa bildirenok ol Rolls-Royce Phantom sürýärmi ýa Cullinan sürýärmi, mesele däl. Mende Rolls-Royce-um bar diýip aýtýar. Brendi agzaýar. Eger-de adam brendi agzaman, markany agzaýan bolsa, meselem, Toyota sürýänden köpüsi näme diýýär? Men öküzkilli sürýän, palta sürýän, ýewropeýka sürýän, Avrion sürýän. Toyota sürýän diýenok. Esasanam Amerikada şeý diýenoklar. Sebäbi Amerika premium klass maşynlaryň iň kän geçýän ýurdy. Şoň üçinem bular alýar-da, inim. täze premium klass maşyn döredýärler. Indi bu täze maşyna at dakmaly. Ýörite Amerika gitýän premium klass maşyna näme at daksak kak diýip, ynha şul at döreýär. Lexus. Birinji harpy L, luxury, ýagny lux, X, export, US, US, United States. Şeýdibem biziň bilýän Lexus markamyz döreýär. Ylalaşykly dawa, bu näme diýmek, gysgaça mysal getireýin. Meselem, men şu ruçkany öndürýän, sen şu ruçkany öndürýäň. Bazarda diňe ikimiz bar, başga hiç kim ýok. Satyşlarymyzam gül ýaly gidip dur. Ýöne belli bir wagt soň adamlar çykýar, şu ruçkany öndürip başlaýar. Soň bu ruçka gelýär bazara, soň bu ruçka gelýär. Garaz, konkurensiýa köpelýär we bular öz satyşyny etmek üçin aýylganç reklama etýärler. Her ýerde köçelerde tiktokda instagramda ýutubda we biz başdaky iki firma bolup ünsden düşüp başlaýas satyşlarymyz haýallanok ýöne ünsden düşýäs ünsden düşmek diýmek aňry gitse bir iki üç aýyň içinde satyşlarym haýallap başlaýar onsoň biz ikimiz bazardan şu üçüsini edil aýyryp bilmesegem täzeden ünsümizi öňki ýagdaýa getirip satyşlarymyzy normal ýagdaýda gidiresimiz gelýär muň üçin näme etýäs men saňa bir teklip edýän men saňa jaň etýän Şu sen bol, bulam men bolaýyn. Men saňa jaň etýän diýýän, gel ylalaşykly dawa edeli. Sen diýýäň näme zat bi? Men diýýän, TikTokda men saňa bir wideo düşürip goýaýyn. Ýöne şu ruçka biderekdir, almaň, syýa dökýär, näme etýär, ulanar ýaly däl. Men şoň ýaly bir wideo düşürip goýaýyn diýýän. Onsoň senem maňa jogap hökmünde bir wideo goýýaň, şu ruçkany almaň, ulanmaň, gaty biderekdir, saglyga zyýanlydyr, näme zatdyr. Menem diýýän bärden saglyga zyýanlydygyny sen nädip bilýäň? Onsoň asyl sen saglyga zyýanly, sen saglyga gara jeýdip ikimiz tiktokda tupan bolýas. Onsoň adamlar dawa jenjel bolýa ony şoňa seretmäni gowy görýäler. Biram tarap bolmany gowy görýäler. Seretýä bärde iki sany firma dawa edip otyr. Onsoň tarap bolup başlaýalar. Adamlar meselem ýüz adamdan altmyşysy seň tarapyňda durýa kyrkysy meň tarapymda durýa gara jeýdip tupan bolýas adamlaram diňe bize gollow ýada sögüp ýazýalar komentarýalar laýklar uçuşýa eýle bolýa beýle bolýa garaz biz öňki ünsümizi jemläbilýäris. Ünsümizi jemlemekden geç satyşymyzam, hatda öňümizdäki alty aýky satjak, gazanjak pulumyzam şu iki-üç hepdäniň içindäki şu wideolar esasynda gazanyp bilýäris. Muňa ylalaşykly dawa diýilýär. Ylalaşykly dawa gysgaça hamala iki sany firma ýa-da iki sany adam uruşýar, tüpan bolýar, adamlaram muňa tarap bolýar. Adamlar bilenok hakykatdanam uruşýandyr öýdýärler ýa-da dawalaşýandyr öýdýärler. Şoň esasyndadam satyşlar köpelýär ýa-da üns çekýärler-de, iň esasy zat üns çekýärler. Ünsden düşmezlik esasy maksat. Şoň ýaly TikTokda soňky döwrem eşik magazynlar bar, näme bar, men näme sport ol, ol sport, bul sport, limited, ol, bul. Tupan bolup ýörler. Men-ä näçe wagt ýaly TikToga-da girip göremok. Garaz, size gysgaça diýjek bolýan zadym, siziň duýgularyňyzyň oýnalmasyna Rugsat bermäň. Ýani oýnalmaň, oýunjak bolmaň. Bular meň pikirimçe paçti ýüz prosent ylalaşykly dawa. Aslynda bir bir bilen habarly uruşýarlar bular.